Ladit lobo pat konyo lutela dini madwong. Wanene ca waneno mutoka ma kicwalo bot lutela me dini me Hoima ma dok okati ni mutokane pe ber pien yo ma kunu rac. Ladit lobo dok ocwalo dok mutoka mukene dok aye. So eni pe wang me acel ma waneno ni ladit lobo olo tye ka konyo categories me dano mapadi padi ma pire tek ki lutela dini. Ento komedok gitye ka wacce ni Gin adek olul tela dini mapat pat cok adek olul gimito Musevi ladit lobo okony gi ki ceno tela dini me Bunyoro. In dong myero ki penya penya kadi ladit lobo myero dong otam ki wiye.
Emma lokke ni lokke tek. Me acel ladit lobo oweko dano ngiyo ni ka en etye En aye kare ma myero dano oleg kwede lega. Eni pi wang me acel ni dano tye ka lega, bene pe rac ni gitye ka lega because it is a church which is asking. Na myero wace ni a church which is begging bene weng rom. Gin ma tye aye ni anywali Uganda Kadi wa jo ma ineno gibedo cok ki ladit lobo ni gingeyo the best time me penyo kony bot ladit lobo ma nongo oo i public space. Gibino gimiyo a plea in statement ni wan watye ka timo gina kuman kuman kuman. It is always a valid concern ento kita kicwalo kwede aye kene okene gwok pe bino maber. Pien ka ineno jo aryo jo adek-ki gitye ka waco ni ladit lobo wan watye ki a secondary school. mo ayubo? Ngo mo amito wamit i konywa ki lim wek wayub science laboratory? Now dong gingeyo atir ni ka giloko lok kom science laboratory cen aye ni wang odonyo. Ngeno me kwe ni?
En en hoi mani.
The, the, the, the three people miti loko ini. Nge lutela Pien dini. en lutela dini adeki gingeyo atir ni ka gipenyo ladit lobo me Ma- yubo science laboratory ma- i the secondary cause is school valid. yes i secondary school ma gin gi running as a church it is a valid cause gin oweko awaci ni giyeyo yo jor te pyem Ginge atin ladit lobo ki loko lok kom science. Meno gina pud dong tye i wiye. Science, agriculture, ibiywayo cene wang obino. Iti winye we? Ladit lobo So, pe mar lok me science and then the other thing waco ni this is one way of promoting literacy and eliminating illiteracy in the region. Ci, ah, Well, gitye i visit, gitye ka yenyo ngo ma tye. Pat, a- atye ki peko manok i kom lok eni ma dong kit iwaco keken ni ladit lobo weko dano gubedo ngiyo ki penyo en pi kony. A- Ma bene pe rac-ci. Ento pingo pe eh, gament okati ki policy mo ma nongo at least ah, ah, ah, konyo dul moni nyo konyo cause moni kit ma watye ka wacone kwede ma dok nongo dok pe myero doki Lutela i categories mapadi padi gucito ka penye dok direct ladit lobo pi cene. Eni dok dwoko wa cen ni pingo ka ladit lobo tye ka cito i area moni wa lutela kit ma tye i system pud giringo gicito kunu pyem gin weng gici cito en ka beko cene manonok i. It's not being disrespectful Ni ni ni ni ni atye ka I'm saying this and I don't regret saying Obama it. gi Joe Biden gicito ka poko cene kuman kuman kuman pat. Meno kita gin gungi kwede Wamegwa-ni bene onongo pe poko cene, ento jo ma tiyo cokcok kwede tamo ni everything to win over a poor man's issue myero ipok cene onyo myero iwot ki cene. Pledges ma ladit lobo miyo, ladit lobo woto ki cene pol kare ma neno ka iye yom calo lutino matino-ni ineno lwongo-gi miyo envelope Me onongo pwoyo. Pwoc eno ni pe rac. Ento dano ongiyo ni the only time ma wanongo kome en en obedo function ma kuman. Myero wawac ire pere peko wa weng. Ma pere pe rac e pat.
Peko ne tye ni lakodi handouts egni ba pat ka do o boti nyo ka nga ka ki penyo ci ladit lobo omiyo ca okene wek pe timo tic ma myero ki tim ni kedi pe cobo tic eno ni neno wek bedo wai Cene ma kimiyi me nono eni, excitement bedo tye ki ngo ngo ge ca okene cene eni pe timo tic ma myero ku tim inge cene ma kimiyi me nono so myero ki kati ki policy ma dok ladit lobo pe dok bedo dok ka poko cene mere kumeno kumeno kumeno mere ata.
Gin tye jami aryo, waromo kato ki policy ento ngat mo romo bedo is like a philanthropist. A philanthropist bedo ngat mo ma miti ikony lwak ento nongo pe oa ki substantive budget ma mege. Now, an atye neno president tye ka doko a philanthropist ni woto ka moni mere ci wi po kare moni obedo angwec ki mutoka oo ocungo i kin gang onongo mego mo mutii waci mego-ni otii ful kong kimiye envelope mo mego-ni onongo oduk odok kwede gang. Ento Emma mito wacci ni there's a breeding culture ma tye marac i kin anywali i Uganda ma kingeyo ni ka ma ladit lobo tye ka cito iye there's always an advance team Ka ki oo kunu welfare moni ma ki miyo dano, up keep ma ki miyo dano ki timo ngo ni? Dano weng kadi ma tye ki capability me nongo cen eno ni pud cito ka lipe ka nongo cene ma ki be miyo ka moni. This kind of eni kwo ma dependency ni you still have and you still want to go and get more is where the problem is. Dong dano ngeyo atir ni ladit lobo pe cito kama kuman. There's an advance team kicwalo cene everyone has to go for that money. I mwinyo bene gi waci miya kaka waci ni cene ni pa Uganda waci camu.
Peko tye kakenyo ka cene ma kimiyo mere pien in imarre.